Dada, ini ndoita sei? Kana sirofa yetu, kano. Dada, ini ndoita sei? Ndoita sei? Nyeredzi ndiwa nei? Ndoita sei? Nyeredzi ndiwa nei?

Nyeredzi uiwane. Mirira, mirira. Nyeredzi uiwane. Pachinoachita.
hama yakachekwa zvako kanga ndakatosiya manozura paa
relax wangu pizza iri kuuya

ita zvandakaita izvi ndokunozongoti asi wekusaidi iwe unenge wakaritarisa
umborione rarapa ndakutochiziva chileti chacho wotoda kustada paunongobwaira ndo pachinhu chakutoita zvachinenge chichiita ipapa but babe vanobwera nemaseconds wai monyatsa tazvikuita sekwehle jacho chimira tinyaso concentrate tese so achiona patomboda ziplani chero chairo bosi mr george achikorora ndiyeni ndosvika achiti chii ipapo manje chimwe pagaya papava ndakatoomira ndakatswa ya ndongoti ndirwara ah, kurwara sei kutorwara sei same time tese tobva tarwara achiite chipanje ah. sikatita sei manje shit

amukuma betu but tiri busy kunetsekana ka muziva time dzedzi dzati achida kubuda nditi mamanage rangu achida kubuda eh. plus ndanzwa futi vachitaura nagarden boy vachiti zvonizvo mm, vanogona zononoka kudzoka vanodzoka zvekumanheru nheru anozosara achivhara ake gate kuroti vazobuda ah, zimachembe plan yavo right handisi kuiramba but zimachembe remanje hanzwisiki vanhu vari mumba patongoda rimwe ziplan rekuti tikasvika varimo Tete akutobuda imwe statement. Ah, but mukoma beta ndimi muri munhu wechirume kana ndimi muri mamupererwe. Ipipi.
Wadi.
Ah, zvichiri zvelate here izvi? Ah, wangu zvelate zvatozoramba izvi. Rinenge razoita manje.
Kuti sheti hofa. Ma pane zvandatono zvangu paka film ka Mr Bean zvandatongo try.
Baby ka ina kona umbeni.
Chizvi late.
Maya wangu ha. Eh? Zvilaiti zvika ina ichito nyepo zvangu kuti. Baby ka chikwadi ndada kuenda kumba hangu. Ndagazi plan. Mm. Hai rikarambe rike. Mm. Ah kufka. Kufa kana kufenda. Jodi pafashi pedu patodzidza. Mm. Rendi redu rinori. magetsi anoendera nepafashi anopfuura nechi poison saka ndiri kuti suka tonovadzo kuti chi hameno chitransfoma chekumusoro uko icho tovadzo kuti chatsva magetsi uchikorobva atobaya mira ndikuudze mira tachidaita science saka chiproject chataida kuita chachida chi tumagetsi chi pasaidi chichichichi waize ya irororoka todzoti hairo hariramba hairororoita plus magetsi zvese nemvura zvinoenderana zvinoenderana ya yeah.
Sachimiti. Kusvika. Kusvika zonzi tasangana sei andiwo chikuru chako uku changu uku. Ayewa izvi hazvinetse manje. Mafoni ariko sha todzo tashandisa mafoni. Todzonda ku TikTok ndaita se ndakubaya pa DNA kuchiyo kanimira pakona. Mm. Sandopa tasangana. Ah, basi sana unofunga. Anokunzogaya.
Eh, chinoita manje chiplan ichi. Ya, bamburambi.

aiwa usanhoresa ako wangu shit ndo zvaunotoita vana ana muchemero vasiiko izvi Ah, mana anoda kusona kuseri uku kuseri kupi Uku- uku kunenge kune amhene iyo akachekwa amukudza kuti kwakarumwa ndiani kuseri kwese kwakutsvaka

saka shamwari amari kwandipa kandeke zvimwe zvezvi ama 1 2 3 saka iwewe mai ndauda uchikudza kangatini mai ikako kanyama ende akakupfeka kambokupondesa ndepekuti iwewe waushanda 1 2 3 manzi waise uchindipa chii aiwa ukati awo ah, zvakutange ndikukunetsa asi ndindikuda kuti ukavhira uchindipa pei yako waise

pane pazonzi step kumashure tikati kumashure ka tokatadzokera kumashure iwe kushedwe kunonakidza mai ndati waifana kundidedza kubva kudhara ka ndakushedze kudhara wani nokoshesa bhawa stereki aiwa aiwa aiwa handikoshese bhawa iwe waifana kundidza kuti kare kare kee takapinda iwe iwe wozobaba iwe anzi step mberi

but mm, mfundisi vaya vanga vachiparidza mira kashoko raunenge tsopinza rakachipinda apa anoteliwa dzidza yekunamata nomazvo mweya nemuzvokwadi ndumbu

chichikumbitika ah, utori ako garden boy i thought kuti zvese zvawanza ndezvechokwadi hai baby ah, kodazive ndara ndara shit